Ruth, mor lyfli dy weld di, sut wyt ti? O, dwi'n rili, mor hapus, dwi'n wrth fy modd. A llongyfarchiadau ar bopeth, a diolch am y croeso fan hyn i dy stafell wisgo di, a fi'n gweld sho gymaint o bethe bach o Gymru fyd sy'n lyfli i weld. Yes, ma' little ddraig coch o Gillian Elisa. O!
Ie, i ddweud pob lwc. Yym fe aeth Gillian i weld y sioe um, wythnos diwetha. Ie, yeah. yeah. a fi'n joio. O, oh, really enjoyo, ie. Yeah. Um, a mae Little Nun da fi. O, oh, neis.
Achos, achos dwi'n uh, chwarae Mother Superior, wrth gwrs. A mae ffrind wedi um, wneud hyn Gyda, wel, gyda crochet. O, mae'n lyflu. Yeah, dwi ddim yn gallu crochet, ond... Um, A fi yeah. hyd yn oed yn gweld bocs o Welsh Cakes na. Bocs o Welsh Cakes, ie.
Yeah. Yn fy, mae fy rider, mae rider, mae rhaid i fi cael Welsh Cakes pob diwrnod. Ond no, mae'n really lush. Love fod nhw'n edrych yn rili neis, ie. Mm, mm. Ond, ond Sister Act, llongyfeilliadau, mae'r ma sioe fod yn holl o ffantastig. Siw mae'n gyd yn mynd? O, oh, wel, dwi'n really, really hapus, achos Roedd ofn 'da fi um, i bod rhywbeth ar y, ar y llwyfan. A lot o stage fear 'da fi. Um, yn, y, yn y dechrau, o'n i'n neud lot o, o plays ar y, ar y llwyfan, yn y theatre, ond pan, ar ôl um, lot o amser, o'n i'n rili really poeni am beth, beth ydw i'n mynd i wneud os dwi'n anghofio fy llun, lluniau? Llinellau. Llinellau, yeah. llinellau. Um, a fe es i, um, fe ges i yr, yr, yr, um, yr offer, y job offer uh, ym mis hyf, hydref, dwi'n cre, dwi credu. O'n i'n uh, meddwl, o oh, na, na, dwi ddim yn gallu wneud e. Dwi ddim yn gallu mynd ar y lloifan yn y Theatre Dominion gyda 2,000 people, 2,000 o bobl. Na, na, dim, no way. Dim ffordd o gwbl. Ond ar ol lot o yym yy sgwrshe gyda y producer a pawb a a fy ngŵr i a roedd David yn dweud pam lai? Pam lai? You know we- pe- pan p- yym pryd wyt ti'n mynd i cael cyfle fel hyn? Yym a o- o'n i'n meddwl ok. Yym a roedd

A cofio ei geiriau a jyst yn dweud, jyst yn meddwl, right, ok, I'm gonna go for it. O, mae hwnna'n amazing.
Ie, ie. A shwt wyt ti'n teimlo ar y noson gyntaf de, yn cerdded ar y llwyfan?
Wel, o'n i yn yr, yn Iwerddon, achos, um, nes i, um, cwpl o wythnos gyda'r touring production, achos mae Sister Act yn mynd ymlaen nawr yn Llundain yn y Dominion Theatre, ond mae um, touring production yn mynd o gwmpas um, Iwerddon ac UK. Um, a so, i, uh, i dechrau, o'n i'n um, gweithio gyda touring production ac yn gwneud dwy, dwy, wyth, dau wythnos um, yn, yn Dublin. Theatr mawr fel y Dominion, 2000 o bobl yn yr audience. Oh god. And just, o'n i just yn go, yn neud, oh I can't, I can't do it, dwi ddim yn gallu, dwi'n ffili neud e. Ond ar ôl um, y noson gyntaf, o'n i'n oce. Okay. Ond ar ôl, fel, wel, pum, pum noson, o'n i ar y, ar y llwyfan, a mae, mae rhaid i fi um, canu dwy can. Ac um, gyda'r yr ail can, o'n i'n just yn canu away. A yn sydyn, um, o'n i'n um, anghofio y geiriau. Ond roedden ni'n canu y tiwn, ond yn yn cael ei geirio â complete gibberish right fel I'm losing the plot it's all going wrong I really don't know what to do. Ie. O jyst ofnadwy ofnadwy. O'n i'n shaking cael heart attack yym a pan ar ar ôl y y y song o'n i'n yn y wings ar y llwyfan jyst yn crio... O na. ...ac yn neud o what have I done what have I done. Anyway, um, y diwrnod nesaf, roedd popeth yn, yn ffain. A nawr, touch wood, well, paper, um, dwi'n oce, okay, dwi'n credu. O, oh, da iawn, mae'n yeah. brilliant.
Nawr ti sy'n chwarae'r Mother Superior, gweithio ni nawr, siwr gymeriad yw hi? Mae Sheila Hancock wedi chwarae hi, um, Dame um, Maggie Smith. So, you know, fel um, really Saesneg, gyda acen Saesneg a crachach. Ie.
Ond um, o'n i'n meddwl, wel, dwi moyn wneud rhywbeth um, wahanol. A felly, dwi'n gallu chwarae um, cymeriad, cymeriadau, characters, yeah. cymeriadau Gymraeg. Felly, uh, o'n i'n um, meddwl, right, I'm going to make her Welsh. Ond, ddwedodd fy mrawd i fi, wel mae lot o pobl wedi symud i Philadelphia, achos mae, mae Sister Act yn set yn Philadelphia, mae lot o pobl o Gymru wedi symud um, i Philadelphia back in 1880s or something. Um, a hefyd, roedd um, roedd the, the powers that be yn mynd, yn, yn meddwl am galw Philadelphia New Wales. Um, dim Philadelphia, ond New Wales. So mae ma, um, cysylltiad, connection, um, fawr gyda, gyda Cymru. Felly, o'n i'n meddwl, right, okay, well, Mae Mother Superior yn mynd i bod uh, Gymraes. um, a mae lot o little, um, little nods i Gymru. Mae moment yn y production ble um, dwi'n dweud, um, take the hint, love. um, ond mae hi'n posh poshish Cymru, ie. Yeah. Yeah? Um, really strict, strict iawn. Ac y stori, Sister Act, yw... Mae'r enw um, y convent yn Philadelphia yw Our Lady of Perpetual Sorrow. Um, a mae lot o problemau da, da yr eglwys ac y, ar y convent, achos mae, mae roof yn leaking, mae, mae windows wedi torri, lots of, you know, um, um, mae lots of problemau. Um, A mae angen da'r eglwys am lot o o arian, ond does dim arian i um, fix the problems. A un diwrnod, um, mae police officer, Officer Souther, yn dod i'r um, convent i dweud, um, please will you help uh, this woman, she's a wayward woman, Dolores Van Cartier. She's a singer, uh, mae ma gŵr hi, wel mae boyfriend hi yn um, gangster, wedi um, lladd, lladd kill, ie, yeah, wedi lladd rhywun. A mae rhaid i hi, iddi hi um, cuddio, haid, ie, yeah, cuddio yn y convent. Um, am y dipyn bach o arian. Uh, so my mother is superior yn dweud, oh, a wayward woman, no, I don't think so. You know, we need the money, we need the money. Oh, I suppose, if it must be, then it must be. Um, a felly mae Dolores yn dod i aros ac yn cuddio yn y convent, ond mae hi'n dipyn bach o troublemaker. Mae hi'n mynd Yy, mynd allan gyda dwy of uh, the, the younger nuns i night, night club and, and um, uh, causes lots of problemau. Ond, uh, um, so ddwedodd, uh, so mae ma, ma Mother Superior yn dweud um, i Dolores, right, okay, I'm going to restrict your activity to a single task, ti'n gallu canu gyda fy, fy, uh, gyda'r cwr. Um,

just beautifully. Oh, so that's the, dyna'r stori. And um, mae ma Mother Superior yn just ffeindio y, y byd newydd yn really cymleth, complicated, yeah. Like, she doesn't, mae dydy hi ddim yn hoffi um, newidiadau. Mae hi moyn popeth i aros, like it always has yeah. been, you know. So, yeah, mae'n lot o, lot o fun. Ti mewn cwmni da 'fyd, mae'r cast yn hollol ffantastig 'ma. Wel, mae ma' Beverley Knight, wrth gwrs. Mae hi... mae... mae... mae llais Beverley fel rhywbeth o byd arall. Wow. O, mae'n just amazing. A pob nos, pob nos ar, ar y lloifan, mae hi'n canu just... Mae'n... Dwi'n um, aros yn y wings ac yn just clywed iddi hi, a mae hi'n just really... Oh, wow, wow. Ruth Jones, not so good. I mean, I, no, dwi'n gallu canu, well, I'm Welsh, aren't I? So Mae'n siŵr bod ti wedi canu lot yn y Royal Pavilion yn Porth Cawl pan o'n ti'n iau. Yes, yes.
Nes i lot o musicals gyda Rob Bright. Yeah. Carousel, a Guys of Dolls, and um, My Fair Lady. A nawr ti'n canu yn y West End!
I know. Ond, um, bit of a leap. bit of a leap. I mean, people... Mae Lesley Joseph... O, oh, ydy hi mor ffynnu yn y cnawd ag yw i ar y teli? Mae hi'n...
Birds of a feather, yw e? Look, edrych, right? Mae ma, ma Lesley wedi cwrdd gyda'r Pope, right? A, a, ac yn siarad id, iddo fe am hanner awr. Putting the world to rights. Mae hi'n absolutely mor hyfryd. O't ti'n nabod hi cyn?
Na. Na. Na, na. Ddwed, um, weles i hi yn y pantomime yng Nghaerdydd, um, ac, ac, a hefyd roedd hi yn y touring production uh, of Sister Act yng Nghaerdydd ar y, mel, ar y Melodium. Mae Lamar... Waw!
Ma fe'n gallu canu. O ma fe'n rili gallu canu yes mae'n lyfli mae'n lyfli. Ma ma ma cast a the a ffantastig yn by- Clive Rowe ti'n cofio Clive yn yym Guys and Dolls oh. uh, sit down you're rocking the boat oh, just just ffantastig yn y National Lizzie B oh my god llais hi yn just so ma Alison Carl just really a uh, Dim ond just, you know, yn perform, perfformio, yn just, you know, y perfformiadau yn ffantastig, ond mae ma nhw pobl hyfryd. Yeah. A mae cym, ma cwmni yn just really hyfryd. A ti'n gweithio fi jyst cyn i ni wneud y record o'r sgwrs, mae bod lot o Gymru wedi bod yn dod i weld y sioe. Ie, yeah, mae lot o pobl wedi dod i weld y sioe o gogledd yng Nghymru, um, lot o pobl o'r de, Um, just yn ffantastig. Um, a mae dipyn bach, dipyn bach bach o nesa yn y sioe. just dipyn bach. Ond mae rhaid i chi dod i weld y sioe i weld y dipyn bach o nesa.
Llongyfarchiadau fi, ti ar top y charts ar Netflix gyda Fat Friends. Ni'n addicted yn tŷ ni, di bod yn gwylio nhw gyd. Do, really brilliant. Ie, ond roedd Fat Friends yn dechre, ww, yn 2000, dwi'n credu. Ie, 2000. Ond mae'r stori mor berthnasol hyd heddi, dyna sy'n anhygoel, y fe sy'n profi pa mor dda oedd e wedi cael ei sgwennu. Ie, mae Wel, mae, mae slimming clubs yn, yn pop, poblogau, poblogaidd, ie. Yeah. Um, and, um, yeah, just, I mean, a, a lot of uh, wynebau um, recognisable yn y sioe. Like, fel Alison Steadman, yeah. um, James Corden, yeah. um, Lisa Riley. I mean, lot o pobl yn, yn, yn y cast Fat Friends. Yeah. So fe'n fanna nes ti gwrdd â James Corden am y tro cynta? Yeah, so um, pedwar, hi, bed, uh, pedwar a hugain mlyno, mlynedd yn ôl. a drychio beth sydd wedi digwydd ers ni, anhygoel o fe. Mm. So diolch i Fat Friends bod ni wedi cael Gavin and Stacey yeah. a popeth. Achos pan o'n i'n ffilmio um, Fat Friends, o'n i'n um, siarad am y prosiect which became Gavin and Stacey. Wow.
Yeah, yeah. yeah. and o'n i'n um, eistedd yn y bar yn y gwesti ar ôl ffilmio um, ac yn siarad am, oh yeah, you know, am y cymeriadau yn y, yn y sioe. Yn, yn enw, um, It's My Day back then. Oh, is it? Yeah, dim Gavin and Stacey. Waw!
Ie, ie. Jyst, i- o- oedd e'n mynd i bod am, jyst am um, y priodas. Dim ond y priodas uh, i, i dechrau, and then we just sort of expanded it. Yeah. Waw, mae'n anhygoel.
Ie. Ond, wel, llongyfarchiadau ar bopeth, uh, ar y lwyfan y West End. Felly, am faint bydde di yn y sioe? Ar hyn o bryd, uh, mae pobl sy'n gallu dod i weld fi a yym Clive Rowe a Beverley Knight yym yy tan Mehefin yy yr wythfed o Mehefin ond ma' sioe yn yy cario mlan ar ôl a fel yym y diwedd mis Awst ie. Ma dy Gymraeg di hefyd hollol ffantastig. O God gobeithio! Ma ddrwg gen i Os dwi wedi neud lot o gamgymeriade. Dim byd, mae'n hollol ffantastig! Ond mor lyfli i weld ti a a phob hwyl gyda gweddill y sioe. O, diolch yn fawr iawn. Ie, dewch, dewch i weld e! Mae'n rili, rili hyfryd. Mae'n sioe rili uplifting a hapus a mae Ma' yy ma' pawb yn jyst yym canu ar y diwedd ac yn dawnsio yn the aisles and ma'n rili lyfli. Ac os wyt ti'n gweud bod bach o Nesa yn y sioe, fydd pawb 'na. Ie! Yn gwmws! Wel.